Республикада Иҗтимагый киңлекләр проектын тормышка ашыру бара, белгәнебезчә. Арчадагы Үзәк урам, Коммуна урамнары инде төзекләндерелде. Быел унбишенче апрельдән утызынчы апрель аралыгында Татарстан дәүләт порталында очраштыру узачак. Менә шул уңайдан без Җиһангирлар паркы проектының авторларының берсе булган Хәлил Гайнетдинов белән бүген әңгәмә оештырачакбыз. Исәнмесез, Хәлил Шәйханәрәевич. Шул турыда безгә әлеге проект турында Әзрәк сөйләп китсәгез иде. Аның тарихы кызыклы. Ә, Без 2006 елда ә, космосна зовет Зихангиры исемле китап яза башлаган идек һәм без аны 2011 елны тәмамладык. Менә 2013 елда ул нәшер ителгән иде. Шушы китапта ук инде без үзебезнең Зихангирлар оешмасы проектлары нигезендә шушы агачларны утырту буенча эшне башлаган идек. Минем кызым Гөлсинә Гайнетдинова ул вакытта Арчаның беренче мәктәбендә укыган чорда укучы яшьләр бөтен Россия конкурсында катнашты, Звездная эстафета дип атала торган, аны Центр подготовки космонавтов, космонавтларны әзерли торган Гагарин исемендәге үзәк уздырган иде. Һәм шул проектлар арасында Сады Элиса Зихангиров дигән проект бар иде. Һәм шул проект белән 5 урынны алдык без. Шуннан соң инде безнең Татарстанда Парклар һәм скверлар проекты елы игълан ителгәч, 2015 елны, мин ул чорда Кенәр мәктәбендә эшли идем. Без менә шушы Кенәрдә Җиһангирлар паркы проектын булдырдык. Шуның эскизный проектын, аны Дмитриев Николай Михайлович э, мастерскоенда башкардылар. Шушы бик матур проект ул. Аны э, эшләп һәм шушы ярышларда 2015 елдан бирле без катнаштык һәм э, шушы тавыш биргәндә без Орчага гына э, Орча беренче урын ала иде, без икенче урын ала идек. Менә шушылай Ике мең дә җигарме өченче елга килеп җиттек без икенче урында һәм ниһаять инде быел безнең җиңәргә исәбебез бар. Аңа тикле без Арчаның стадионында да Җиһангирлар аллеясы булдырган идек. Бу бу аллеяны без багышладык безнең Татарстанның бердәнбер космонавты Рыжиков Сергей Николаевич очкан көнне 2016 елның 19 э, октябрендә э, шушы аллеяны ачкан идек. Ә 2014 елны без Казанның э, паркында Крылья Советов Советлар канаты паркында кедрлар һәм юкәләр һәм миләшләр утырткан идек. Менә шушы эш шулай башланды. Ниһаять, быел бу проект тормышка ашыр дип уйлыйбыз. Һөнәр авылында булачак парк турында, проекты турында тагын да тулырак әйтеп китегезче. Рәхмәт.
Э, бу парк э, ул э, Кенәрнең мәктәп бинасы кырында һәм мәдәният йорты бинасы артында анда бер гектардан артык җир бар. Менә шул җирдә без шушындый парк булдырырга планлаштырабыз. Анда Э, безнең кояш системасы планеталары э, күрсәтелгән уртада әлбәттә безнең җиребез э, анда безнең зур стелла планлаштырылган ул стелла каза мәскәүнең космонавтларга багышланган паркы стилендә эшләнгән һәм шушы стелланың башында ракета шушы стелла үзе кояш чыккачтан ул үзе кояш сәгате булып күрсәтеп тора вакытны һәм монда менә җирдән җир ой төрле-төрле менә безнең планеталар, әйтик, Венера, Марс планеталары урнаштырылган, алар бер-берсе белән шушындый юллар белән бәйләнгәннәр. Һәм бу юллар үзенчә космик законы буенча ул число Фибоначчи дип атала. Менә шушы закон буенча спираль формасында эшләнгән һәм э, аны икенче төрле әле э, спираль улитки или Э, яки э, золотое сечение дип атыйлар. Менә шушы космик законнар нигезендә эшләнгән бу э, проект. Монда инде билгеле ял зонасы, уен зонасы балалар белән яшьләр ял итәргә мөмкинчелек барлыкка килә. Һәм олы яшьтәге кешеләрдә кенәр безнең бит инде ул Данлыклы зур авылыбыз Арчадан кала икенче урында. Заманында ул район үзәге булган. Шуңа күрә бу кенәргә бик кирәк шушындый парк булыр дип уйлыйбыз. Күпме
киңлекне алып торачак, билгелеме әле аның мәйданы? Мәйданы аның бер гектардан артык. Майданы... Менә ш арттагы паркны инде алып торачак ул, әйе? Анда мәдәният йорты артында. Әйе, әйе, әйе.
Ә, заманында ул Ленин бакчасы булган, анда э, картайган инде ул агачлар да, э, анда элек үзенә күрә шундый э, парк булган ул. Әмма аны менә торгызырга кирәк. Шунысы да бит әле кызыклы. Ул э, кинәр безнең Мари э, чигендә урнашкан, анда менә хәзер Мари территориясеннән килеп кергәндә үк шушындый э, зур матур парк булса, ул Арчаның Татарстанның бер йөзе булып тора торган шундый э, парк булыр дип ышанам мин. Кинәр мәктәбендә эшләдек дидегез сез, әйме? Анда да ялгышмасам, ниндидер космос белән бәйле почмаклар ачылган иде. Әйе, мин мин анда Э, Җиһангирлар хәрәкәте оештырып, менә шушы э, Кенәр балалары белән анда э, төрле-төрле чаралар уздырдык. Шул рәттән без мәктәп бакчасында Терешкова аллеясы булдырдык, чияләр утырттык анда. Шулай ук Кенәр шунысы белән танылган ул данлыклы, анда заманында Хакимов Марс Гарифович туа һәм Кенәр мәктәбен тәмамлый. Ул хәрби хезмәт итә, төрле-төрле урыннарда, Советлар Союзында, Германиядә, Чехословакиядә һәм менә соңгы елларда ул эшли башлый данлыклы безнең Звездный городокта космонавтлар әзерли торган менә шушы ул дәрәҗәле урында полковник була. Аны да искә алып без Кенәрләрнең Гомумән, Арча районының татарларның керткән өлеше менә бу Советлар Союзының, Россиянең э, космик юнәлешендә казанышларында Арча э, шәхесләрендә э, урыны бар. Көннәрне бит инде без 12 апрель Гагарин көне дип бик зурлап Арча районында без аны күп еллар инде уздырып киләбез. 12 апрельдә бездә Казаннан Зур кунаклар да килде. Алар үзләре менә шаһит булдылар инде. Монда безнең төрле чаралар узды. Музейда экспозиция безнең 2 ел инде дәвам итә менә. Шуннан соң мәктәп укучылар сараенда безнең ракеталар очыру булды, аның ярышы булды. Ул бик Э, төрле төрле мәктәпләрдән уннан артык мәктәптән килгәннәр иде э, анда шундый киеренке ярыш булды э, ракеталар очты шуннан соң спорт комплекста безнең җиденче апрельдә җиһангирлар бәйгесе булган иде ә унынчы апрельдә футбол командалары монда төрле районнардан килеп арчада ярышлар булды аларны без Котладык менә шушы бәйрәм белән. Аннан соң без Кенәргә барып, мәктәп эше белән таныштык. Анда бигрәк тә аеруча бик әзерләнгәннәр. Анда инсценировка да булды, Гагарин да булды. Ә Ниһаят апа белән Румия бәрәңге утыртканнарын да, алар ничек Гагаринны каршы алганнарын да, шуларны да күрсәттеләр. Бик матур гына чыгышлар булды. Кунаклар арасында безнең Космоска җыена торган Фәрит Аюпов безнең эшмәкәр дә кунакка килгән иде, ул да карап китте. Аннан соң инде сәнгать мәктәбендә бик зур космик темасына багышланган концерт булды. Әле атна 10 көн дәверендә монда 34 мәктәп, 3 көллият, калган уку йортлары, мәдәният оешмалары Бик зур матур шундый эш уздырдылар. Шунысы да кызыклы. Безнең быел бит менә узган елда җәй көне 22 августта зур киңәшмә булды безнең районда. Һәм ул киңәшмәдә безнең очрашуда Ә район җитәкчесе Илшат Габдфәтович Нуриев та катнашты. Ул үзенең чыгышында җиһангирлар хәрәкәтенә шушындый район җитәкчелегенең уңай карашын, шундый менә ярдәмен күрсәтү ниятен әйтте, белдерде һәм э, бу юнәлештә без эшлибез дип безне ул канатландырды һәм без ел дәверендә һәрбер э, уку йортында районның уздырдык Җиһангирлар марафоны. Ай саен безнең төрле-төрле чаралар булды. Сентябрьдә ул Циолковскийның юбилеена багышланган иде. Октябрь аенда беренче э, ясалма иярченгә, ноябрь аенда без Буран энергия проектына менә шулай һәрбер ай саен һәрбер мәктәп шулай эшләгәч, безнең апрель аенда бик матур шундый чаралар булды, бәйрәм булды. Чын Гагарин бәйрәме булды. Шунысын да әйтәсем килә. 8 апрельдә безнең бит әле Гагарин ярминкәсе булды. Анда безнең бит әле утырту бәрәңгесе саттылар. Төп товар булып инде. Ансы да аның символы, менә Гагарин Смеловка авылына, Саратов өлкәсенә төшкәндә, татар хатыны Әнихәят апа үзенең оныгы Румия белән бәрәңге утырталар. Ул безгә менә шушындый татарлар белән бәйләнеш беренчедән, икенчедән безгә Арча халкына, безнең Татарстан халкына, әйтик, Россия халкына әйт, әй, шундый Кисәтмә. Э, Гагарин көне булганда утырту бәрәңгесен әзерләргә кирәк инде. Символ. Символично булган инде. Бик символично. Менә шундый чаралар, бик матур чаралар узды. Яхшы, бик зур рәхмәт сезгә. Минем, э, әлбәттә, э, райондашларга әйтәсем килә, тавышларыгызны безнең Җиһангирлар паркына бирегез.